Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
Dr Sithole na the Twins Triple T loko va hleka gigi ya kokwani Chauke leyi nga fika yi nga humeleli hi laha yi nga kunguhatiwa ha kona hi ta tsundzuka leswaku ri hi siku ra vukhumenhungu kwala ka n'hweti ya Dzivamisoko a ku ri na gigi ya matimba leyi kunguhatiwe ku va kona eDiamond Walk eka xikukwana leyi ku nga gigi ya ku pfula ximfumo ndhawu liyani leyi ku nga ndhawu ya kokwani Chauke hi ta tsundzuka leswaku ka loko va na huwa leyikulu exikarhi ka Dr Sithole na kokwani Chauke endzhaku ka loko Dr Sithole a ta va a kombile ku va a hoxiwa ka gigi liyani i va tlhela a kombisa leswaku ri a tsakela leswaku na xiteji xa yena na sound ya yena swi rhambiwa leswaku ku va swona swi nga ta va swi karhi swi tirha eka ntirho lowuyani se kokwani Chauke va vi va endla nkandziyiso thwi va karhi va yevula Dr Sithole endzhaku ka loko Dr Sithole na yena a ta va postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a kombisa leswaku ri ntirho lowuyani a wu nge he humeleli leswi swi vonaka njhani na Dr Sithole u teki postara leyi kulukumba leyi nga na swiyimbeleri hinkwaswo ivi a fika a crush a kombisa leswaku ri um yena a nge he yi ka gigi liyani na swiyimbeleri leswi nga hansi ka yena xikan'we na sound ya yena na xiteji xa yena a swi nge he yi ka ntirho lowuyani se swi languteka ingaku u kombisa leswaku ri gigi liya a yi nge humeleli mhaka ya sweswo laha kokwani Chauke va nga fika va endla nkandziyiso thwi va dye biriviri swinene se leswiwani swi fiki swi vanga huwa leyikulukumba eka Gaza kumbexana swi va emilon'wini eka Gaza Kahlekahle lexi Doctor Sithole a fanekele a xi endlile a fanekele a teki poster-a laha a nga huma a ri yexe hi mhaka ku a ti ri kona ti-poster-a laha xiyimbeleri xin'wana na xin'wana xi nga huma xi ri xoxe ivi a kombisa hi xona leswaku ri a nge he yi ka gigi liya ku nga ri ku teka poster-a leyi nga humesa swiyimbeleri hinkwaswo hi mhaka swi tikomba ingaku u ringeta ku vula leswaku ri gigi liya a yi nge he humeleli kumbexana yi ta tsandzeka. Se ni vona ingaku a swi hoxekile sweswo. Se ku vuye ku fika siku ra ntirho laha hi nga fika hi vona gigi liyani yi nga humeleli hi laha yi nga kunguhatiwa hi kona hi mhaka ya ku vanhu a va nghenetelanga endzeni a va yimetele ehandle se swi endla leswaku ri gigi liya hi nga vula leswaku ri a yi humelelangi se tolo a ku ri siku ra vukhumenkaye ka n'hweti ya dzivamisoko a ku ri na yin'wanyana gigi leyi a yi ri egiyani stadium leyi a yi thyiwile leswaku ri a hi tivaneni A hi tsundzukeni leswaku ri Doctor Sithole na The Twins Triple T a va nga rhambanga gigi liya ya kokwani Chauke. Se loko va fika va hlangana le giyani leyi va fiki va hleka va teka xithombe swin'we ivi va tsala leswaku ma swi tiva ku hi hleka yini la na. Lahawani swi le rivaleni leswaku ri va hleka gigi ya kokwani Chauke leyi a ya ha ku endleka hi xa tolo xa kona. Endzhaku ka loko Doctor Sithole a ta va a vi na ku holova na Kokwani Chauke. Se leswi hi swona swi endlaka leswaku va The Twins Triple T na Doctor Sithole va kumeka va karhi va hleka hi ndlela leyiwani. Kasi na loko hi nghena ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo vanhu vo tala va kombisa swona leswaku va The Twins na Doctor Sithole va hleka gigi liya ya Kokwani Chauke. Se ku hundza kwalano hi siku leri fanaka siku ra vu khume nhungu eka n'hweti ya Dzivamisoko, Siku leri a ku ri na gigi ya kokwani Chauke na le Juta a ku ri na gigi yin'wanyani laha ku ri hambi Benny Mayengani the president hi fiki hi vona Benny Mayengani the president va hlangana na xa makhombo va tiyisisa leswaku ri tinjhamba leti xa makhombo nga ku ti beni va ti tiva va tlhela va yimbelela yin'wanyana ya tinjhamba ya xa makhombo. leyi nga thyiwa leswaku ri ya pimapima gaza hi ta tsundzuka leswaku ri nghoma leyi yi fiki yi karhata swinene se beni mahingani the president va kombisa leswaku ri va ti tiva tihiti kumbexani tinjamba ta xa makhombo nkandziyiso wa kona hi lowu na ti tiva tihiti ta xa makhombo ni mi yimbelela yin'we ni ku iya iya

leri nga huma eka n'hweti ya Hukuri lembe leri nga hundza ra ha ri ku tirheni kahle swinene. Sweswi ri kote ku fikelela 3 million views. Ta tsundzuka leswaku risimu lera ri hume lembe leri nga hundza naswona a ri na tona tin'hweti ta tsevu ri humile. Kambe se ri swi kotile ku va ri fikelela 3 million views leswi hi nga vulaka leswaku i matimu ri le ku tirheni kahle risimu leriya. Leswi leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolo Story YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibukisana xa ku tsala eka xona mavonelo.